Erouru kamano kuom biro e vidio machielo. Kawuono wakelonu vidio mopogore gi mwakelonuga pile. Pile wakelo vidio ma waserekod chuth mag comedy drama gi sit down mawachoga rito udi. Koro kawuono wada wuotho kodu matin eh, kaka nwawuotho nawuotho ka dala mar Kisumo nyaka Nairobi. Nyasiaya nyocha ofly kadhi dala ma Nairobi buore. Ee, seche moko opportunity kama kama gi jobiro ga kaka kawuono koro nobiro mondo adhi dala ma Nairobi to nikech eh, joma wuotho tin sani jambo jet ineno ka en mana achiel kanyo kende kendo abiria nok ng'eny ahinya chieng'no koro mano lake victoria muneno piny kanyo kendo sani koro ndege is taking off koro eko wuok e ground pok ochopo malo maber ochiegni chopo koro mane kaka inene through the window na naero mondo abet but dirisha mondo alos video mae mondo ashare kodu kendo anyisu kaka nawuotho Otherwise ka nok loso video to kaero ga bedo but dirisha ahinya kendo uneno kaka odhi kendo king'iye tinyalo paro nodhi mos lakini ka in e iye kanyo to iwinjo kodhi matek kabisa kendo mano pod oidho malo taero ga lemo sasa ma wuotho kata obed mtoka kata obed ndiga kata obed apiko nyaka lem ka wachako wuoth Koro nalemo akwayo Nyasaye mondo wuoth odhi maber kendo mondo wawuoth maber wachop maber. Nyasaye en ng'ama duong' e ngimana kendo nyaka agone erokamano gi gimoro amora to nyaka akete gimoro amora matimo. Koro sani uneno ka koro wabet kanyo wadhiga waseidho malo koro iluongo ni koro ose take off koro kosega take off sani e sama koro jomohero nyalo golo seat belt jomoko pod ok nyal golo ji- ji ng'ato ka ng'ato luwre ing'e ni luoro mar ji opogore jomoko oseng'iyo gi wuoth ainani jomoko podi koro luwre gi kaka in ee koro ne wadhi e dala mar nairobi ka wadhi timo achiel ariyo adek kendo wuodhni naneno ni mondo ashia kodu koro kudwaro vidio saina mag seche ma wawuok wadhi kuonde mwadhiye mwawuotho kata kwadhi e shooting kata kwadhi e meetings kata kwadhi e gik ma kamago kudwaro vidio sainagi to uwe aweya comment piny kanyo mondo koro wanyaloga wuotho kodu seche ma wadhi kuonde ma wawuothe wateru dipo kuneno kata mana gik machalo kaka otende ma wanindega kata mana kuonde ma wachieme kwadhi wuotho seche moko ne wadhi kata mbita idwaro neno kaka mbita chalo samoro wadhi ndhiwa kaka seche moko wadhiga nyaka sumbi samoro wan Siaya dala ero koro wasechopo e dalana mar Nairobi kendo ndege koro lor piny. Ineno ka Nairobi koro buildings ng'enye nikech Nairobi be population ne bet ni malo. Koro sani koro walande, walande e dala mar Nairobi. Koro wajawuothoga kwadhi kuonde mang'eny. Koro kidwaro videos ainagi to inyalo we comment. Koro sa asaya mwadhi wuoth to be Wanyalo wuotho kodu wanyalo nyiso wero. Koro wadonjo Nairobi International Airport. Nairobi International Airport bet duong' kendo ne en to ne en a bit busy nikech nitiere joma wuok e pinje mopogore opogore. Kineno ndeke ng'eny king'iyo gi iye kuchocho ibro neno ka ndeke ng'eny ahinya. e Nairobi International Airport. Koro kanyo wase land, koro ndege pod ringo aringa e lam no matin mondo opi nikech ok onyal chung' achung'a dichiel. Nairobi kane wachope jothurwa Nairobi ng'ich. Nairobi koyo ng'ich ang'icha kabisa. Kare Siaya gi Kisumo koni bet liet matin. Koyo ne ng'ich. En na ni nwasebedo prepared. Jo Nairobi nonyisowa chon ni wating' gik ma warm. Koro nama nawa manage ne ne wa manage keep warm. Kata king'iyo boche tibro neno ka piny luoch, chieng' ok rieny kaka sama nwa e Kisumu. To kia Kisumu nyaka Nairobi en mana dakika prang'wen gabich kende, ok obor. Ndege dakika prang'wen gabich. Mtoka ka jadhiga godo kadhi gi bas to en ga seche auchiel nikech bas ok dhi matek ahinya to ka idho Nissan en ga seche abich to ka en Nissan miriembo matek eka en seche ang'wen gi nus seche ang'wen lakini ng'enyne en seche abich seche auchiel to kidhi gi ndege en mana dakika prang'wen gabich. kende tisechopo dala mar Narobi. Koro seche moko luwore gi kaka ofuko chalo, pikipiki to pok adhi godo Narobi, asedhi mana gi bas, Nissan, kar matin gi ndege. Koro nitiere joma winjo ni nyalo be dhi gi pikipiki, koro pikipiki to akia ni kawo hours adi, tuktuk to pok awinjoga ng'ama owuok Kisumo nyaka Narobi gi tuktuk lakini ang'eyo ni nyalore. koro mano be ang'eyo ka nyawuoyi koro kineno nairobi international airport ibiro neno ka koro ndeke bet ng'eny ero kenya airways nitie ariyo kanyo madongo koro ero asechopo naneno ni achako atang'nu godo ka koro achung' kanyo mondo koro unene kaka ober kendo bet oduong' oduong' kabisa en na ni joma jowuoth sani tin kaluwre gi gik matimore e kor pinywa ka kupe- gima timore e kor pinywa kori nya china oketho piny makoro wuoth iwuotho mana ka en gimochuno ni nyaka iwuodhi kaka meeting mana dhiye ni ne en kama koro nyaka nadhi. to gima nokonyowa be ndege nokopong' ne watin ero kaka Nairobi International Airport ma koro asewuok e oko mar airport koro ka ema ng'eny ji ong'eyo seche mikelo ng'ato madhi travel to ka ema ji te chung'e ji te chope kae ng'ato ang'ata chope lakini yo kumidhe ndege kucho ema koro ji ok chope kendo gilose maber en well maintained ma kata kidonjo tineno ni adier achopo e capital mar Kenya. Ero signboard be ero ne rwakowa mondo wachopo kanye? Nairobi City. Ei, ber, ne wawuotho maber kabisa. Amor kodu jowinjo maga. Aduoko erokamano to my fans koth chwe oko kuwinjo background noise to mano en koth. Ero uru kamano kuom wuotho koda. Koro kawuono natemo mondo akelu behind the scenes. mar kaka seche moko wawuotho kwadhi kuonde mwadhiye kendo wawuotho mwachopo nairobi maber donge pake ruoth koro i want to appreciate all of you adwa gonu erokamano kabisa my subscribers aherou kabisa kendo ji tetete mosega weyo comment piny kanyo aduoko comment ka comment comment ka comment saa saa masomo maduoko tawinjo kamor kendo chunya duogo koro kapo nono ni pok indikoga comment piny kanyo tindikna comment piny kanyo to kata kamano wachiegni chako timo giveaways kwachopo achopa 1000 subscribers ni e to wachako giveaways koro kapok isubscribe subscribe to kise subscribe nyis jomoko bende subscribe e seya 254 mondo wachak, give, wachak chiwo giveaways Giveaways gin zawadi mwamiyo ji ka wa reward godo our viewers kendo wa reward godo fans wa magwa donge nikech ing'e ni seche mi watch ti subscribe to i comment to manyiso ni i support wa koro wambe wanyalo mana appreciate kwatimo giveaways to kawuono shout out dhi ne ng'at moro miluongo ni aseyude ne pod amanye shout out ma kawuono dhi ne jaber miluongo ni elizabeth opiyo ok inyisowa ni watch from kanye lakini aneno ka in be in supporter wa mategno kendo iweyo message message ni mogik niwacho ni an gi voice maber kendo onego achope nyaka londo Thank you so much. Erokamano Elizabeth. Kata an be chunya nyalo hero chope nyaka londo lakini Kenya wa masani gimoro amora nyaka bed ki connection. Koro chieng' ma Nyasaye ochano no kochopo tanyalo chope nyaka londo. De bed mor mara kendo an be dabed mamor. Otherwise ero uru kamano. Yani un viewers ga eh ake kata gima nyalo timo nu. Yani uberna. Koro chopuru chopuru channel ni 1000 subscribers mondo wachak giveaways. to pod wabiro ga kelonu content koro nyocha an e safari matin emomiyo pok apost ndalo koro madhi ang'wen lakini aseduogo kendo koro an e pap sani wang'eyo kaka piny chalo koro sanitize uru rwakuru mask kendo bed careful an be atemo korka kora to kata kamano walem ne joma tuoni osemako mondo nyasaye ochanggi kendo Wan be walem alema ne wan wawegi joma pok oyudo nikech ok inyal ng'eyo. Sani you are either affected or infected. Onge ng'ama safe. Kata ka in pok iyude to nitie osiepni moro kata ng'ato misewinjo moseyudo. Dakteche be are overwhelmed. Koro wadhi uru mana mbele mar lemo negi. Ero uru kamano jowinjo maga. Bye.